Ne din de Daniel Sivert na ɔfiri Germany man mu bɛdii saa game no. Yɛwie match no na goal keeper a ne din de David Raya nso yɛ man of the match. Na kyɛ sɛ nnora no two goal keepers na ɛyɛ man of the match a yɛde ɛmu nsɛm no ama dwumadie no so. Nyame yɛ adom nnɛ two matches ɛretoa so na team no a ne din de Barca nso atena Spotify Camp Nou na waba Atletico Madrid team no owura ne din de Istvan Kovac. Ɔno nso firi Romania na ɛba bɛdi saa game no na ɔduru Parc de France a deɛ aba ne sɛ team a ne din de PSG nso ɛbɔ Liverpool team no owura ne din de Jose Maria Sanchez Martinez ɔno nso na ɛba bɛdi saa game no Wabro firi Spain na ɔno nso ɛba a yɛde emu nsɛm no ama dwumadie no so ma biribiara nso ayɛ kama ɛno ne deɛ firi hɔ ɛba na yɛsi PSG boy a ne din de Bradley Bacola Nyame ayɛ adom a nnɛ game no nso ɛba soro. Ɛnyɛ ade a ɔbɛnya bi abɔ ne nyinaa ne sɛ boy no nso apira a yɛde ɛho nsɛm ato dwa wɔ show no so ma biribiara nso ayɛ kama. Ɛno ne gyefiri hɔ a ɛno nso ɛreba. Yɛnkɔ game a ɛbaa so ɛndra no mu kakra na yɛndi nkɔmmɔ ma wo. Deɛ ɛba ne sɛ aberanteɛ a ne din ɛde Ɔwele Nhyira Ɔmane Nso ɛyɛ adwuma ma team a ne din de Real Madrid nhyia mfantodwa nhyɛ bɔ yi na ne din de Kylian Mbappe nso yɛ exception a wɔhyia goalkeeper a na ɔno nso yɛ great goalkeeper nti ɛno ne nkɔmmɔ a aberanteɛ a ne din de Aurelien Tchouameni nso de ato dwa a yɛde emu nsɛm no nso ama dwumadie no so na manager a ne din de Abaloa nhyia mfantodwa Nhyiade a aberanteɛ ne dɛn de Alvaro Carreras, ɔno ankasa yɛ obi a onim bɔɔl ne bɔɔl yie paa, one of the full backs a wɔn nhwɛm wɔ asase wei so sɛsi a ɛyɛ aberanteɛ no ne dɛn de Alvaro Carreras, na mmom no anokorɛsɛm ne sɛ ɛndura sɛ ɔrebɛgye aberanteɛ a ne din de Michael Olise adwuma no so anyɛ simple, ɛno ne nkɔmmɔ a owura no nso de ato dwa, ɔse adwuma no yɛ den de ma aberanteɛ no ne dɛn de no ɛyɛ Alvaro ɛyɛ Carreras a ɛno ne nkɔmmɔ a owura no nso de aba. Yɛbisaa no sɛ na Kylian Mbappe ɔno nso starteeɛ de ma ɛyɛ Madrid na wo nkɔmmɔ bi a wode reba ɛna owura no hyɛ mfa to dwa sɛ wohwɛ Mbappe a ɔno nso yɛ best player ɛwɔ asase so sɛsi a na de woyɛ a na ɔmo yɛ no na ɔyɛ constant threat de ma tim no a ne sɛ yi nso de ba yɛbɛtɔ dwa ɛwɔ Allianz Arena wowɔ biribi a de bɛto dwa ɛna ɔse biribi a na Wɔn nsu no bɛfiri Spain wuram wɔ kyɛhyɛ Germany, na saa March no wɔn akuakuo wini no wɔn nso de bɛkɔ, na wɔn awini March no ma biribiara nso akɔ yie de ama tim no a ne din de Madrid. Ɛno ne nkɔmmɔ a owura ne din de Alvaro Abalua nso de ato dwa, na owura no hyɛ mfa nto dwa sɛ sɛ anka game no kɔyɛɛ three one bi a nka ɔno no hu ne sɛ ɛyɛ over But that game no yɛ two one nti obiaa nso ɛtumi mpo no ɛnwini ɔse sɛ kɔ yɛ three one a nka ɛbɛyɛ den yie paa na mmom no two one no deɛ biribiaa nso ɛtumi si ɔse ɔpɛ ne boys no nsɛm yie paa because adwuma a wɔn nso ɛyɛ na ndura no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔn nso ɛbɛpa aba kyerɛ sɛ ɛbɛbɔ game no awie ɛno ɛne nkɔmmɔ a yɛde ɛmu nsɛm ato dwa yɛbisaa ne sɛ Ɔwillian Suomane Ɛna ɔno nso yɛhu sɛ wadi yellow card na next game no ɛnyɛ deɛ ɔbɛbɔ na wanya obi a ɔbɛsɛ ɔno nso ano yɛ no a ɛna owura no hyɛ fa to dwa sɛ ɛno no akyire yi ɛna ɔmo nso ɛbɛdi side obi a ɔbɛsɛ abrankyɛ no ne dɛn ɛde ɔwele nhyɛ ma nea no na kyɛ sɛ biribi a ɛnso atumi ayɛ kama ɛno ɛne nkɔmɔ a ɛno nso ɛfiri wɔ ɛba bɛyɛ na abrankyɛ no ne dɛn ɛde Alexander Pavlovich hyɛ fa to dwa sɛ ɔno ankasa no ɔbɔ ne ho so mo kakra Ɔsii game no start yɛ no wɔ first half infact na ne passes a ɔno nso ɛyɛ no nyinaa nkɔ yie na adeɛ no nso ayɛ den na ɔse ɛnyɛ adeɛ a wayɛ saa bi da nti second half no ɛna ɔsɔ sɔrɔ ɔsesa nneɛma na biribiara nso ɛkɔ yie ɛno ɛne nkɔmɔ a abankyɛ no de ato dwa ma noɔ nnɔ yɛaseɛ mfa nto dwa sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔn nim sɛ sɛ wɔn bɛkyia Madrid deɛ adeɛ no nso ɛyɛ dangerous yie paa na Madrid team no nkasa so yɛ dangerous Wɔabrɛ wɔn nsa adi forward na wɔn creating chances bebree no a, na mmom na wɔn ani agye nsɛ wɔn nso aba away aba abɛyɛ away win na wɔn rehwɛ anim nsɛ adwuma a wɔn kɔyɛ wɔ Banabao no Nyame anyɛ adom a kyɛsɛ ɛyɛ next week wɔn bɛkɔ so ayɛ ma biribiara nso ayɛ kama. Ɛno ne nkɔmmɔ a aberanteɛ no de ato dwa a yɛde emu nsɛm no nso ato dwa wɔ show no so. Aberanteɛ no din de Jonathan Tah. Nsia mfa nto dwa nsɛ wɔn ani agye nsɛ wɔn aba away nso aba abɛwini. Na grounds no na ɛhɔ den yie paa but me na ɛbaeɛ no nso ɛka biribi. Yɛbisaa no sɛ boy no a yɛfrɛ no Manoa Noa ne performance no te sɛn ɛna ɔse oh wei deɛ ɛyɛ adeɛ a aberanteɛ no taa yɛ nti na ɛyɛ another day nso wɔ no office ɛna ɔkyerɛɛ deɛ ɔtumi yɛ nso de ma obiara ma obiara nso hu yɛn sɛ kwan biara so Master Yatey a ɔno nso bɛtumi ayɛ biribi a ɛno ne nkɔm a ɔno nso de ato dwa. Manager a ne din de kyɛ sɛ Man ɛyɛ kyɛ sɛ Vincent Kompany. Yɛbisaa no sɛ Manuel Neuer ɔno nso yɛ best goalkeeper wɔ asase so seesei a, na ɔse yɛmfa nto dwa sɛ ɛba ne saa a ɔne kɔtoa mu yɛ nsɛm. because asɛ nsɛntwerɛfoɔ bisa no saa question no ɛmpɛ sɛ ɔmode ne turo haw mu but adeɛ no aberanteɛ no a ne din ɛde manoa noya nso ɛyɛyɛ na owura no sɛ mfa nto dwa sɛ manoa noa 40 years but ɛnɛ ɛna ɔno a ne din ɛde Vincent Kompany nso ɛbɛyɛ 40 years nti adwuma no wɔn ne sɛ goalkeepers ɛwɔ Europe no da mu a ɔnyini no na ɔmo nso mpo no ɛho nyɛ den ɛno ɛne nkɔmɔ a Ɔno nso de ato dwa na performance no nso rekɔ yie. Ɔseɛ mfa nto dwa sɛ dressing room anura na obiara yɛ very calm. Wɔn winnie match no deɛ Badom bɛhia winnie biam nso wɔ Chesaliens Arena na wɔawiewie team a ne din de Madrid because Madrid wɔ adeɛ bi a ɛno nso wɔ special na wo winnie akyia Madrid no ɛno nso yɛ special nti deɛ wɔyɛɛ no nnora no ɛno bi na wɔhwɛ anim sɛ kwan biara so nyame ɛyɛ adom a wɔn nso ɛbɛtoa so ayɛ yame adom a next week Na biribiara nso ayɛ kama, ɛno ne nguam a ɛno nso firi hɔ a ɛreba. But ɔse game no ɛnyɛ adeɛ a ɛno nso ayɛ over, ɛno ne nguam a owura ne din de Vincent Kompany, Bayern manager no, ɔno nso de ato dwa. Ɛndɛ awia yi yɛde bi ato dwa wɔ show no so. Ma biribiara nso ayɛ kama, ɛno ne deɛ firi hɔ a ɛreba. Na yɛmfiri saa matches no so Nna nda ma kyerɛ sɛ ɛno nso ɛreba so no, nyɛnyɛn w'adwuma kakra ma ma biribiara nso nyɛ kama. Na Liverpool manager a ne din de Arne Slot nso akasa. Yɛbisaa no sɛ game no a ɛba so no ahoboa no te sɛn, ɛna ɔse yɛmfa nto dwa sɛ sɛ ɛkɔba sɛ adan no twenty minutes bi a wɔbɔ ɛyɛ semi final anaa quarter final game atia Man City na wɔnyaeɛ a City hyɛ wɔn four no, sɛ wɔyɛ ɔsan yɛ saa twenty minutes no biom ɛnnɛ a

Wei ne nkɔmmɔ wura ne din de Anna Slot nso de ato dwa. Ɛnda awia yi yɛde bi ato dwa wɔ show no so ma biribiara nso ayɛ kama. Ɛno ne The Flu a ɛno nso ɛreba. Yɛbisa no sɛ aberanteɛ a ne din de Alexander Isak Kyakye sɛ wayɛ training week wei na Nyame nya adom ɛnnɛ mo nso mobɛbɔ no anaa? Ɛna ɔse oo, ebia na wanstarte but performance a yɛnim sɛ ɔda no adi no ɛnyɛ saa performance no Ɛna ɔmo hwɛ anim sɛ boy no ɛbɛda no adi ofiri ndwiri na ɛba nti ɛbɛyɛ nkakrankra. Um
finished close to a week of team training sessions now so um he can play a part otherwise I wouldn't take him um I decided not to take him to the Etihad because um we felt um in talks with the player medical performance staff that he wasn't able to get a performance out of him yet um And since he's with us now we do think that we can get a performance out of him now but not to start that that be. Bɔ yi ɛne nkɔmmɔ owura ne din de Arne Slot, Liverpool manager no, ɔno nso de ato dwa, yɛde ɛmu nsɛm ato dwa na deɛ aba nie, wonim sɛ aberanteɛ no a ne din de Florian Wirtz, nso yɛmfa nto dwa sɛ deɛ ɔyɛ a Nneɛma nso rekɔ no, deɛ sei wɔadan no game a na Liverpool ne City bɔɔeɛ ɛwɔ wɔn ɛkasa mu ntia Sports Stadium no, ɔnso wɔn hwɛ na wɔn fese saa nneɛma no, adeɛ mu wɔn lusu four no, ɔnso wɔn hwɛ na wɔn nso afisi biribiara ma biribiara nso ɛyɛ kama.

Maybe to to to ensure the the tie is still open next week.
Wei ne nkɔmmɔ a Branch no nso de ato dwa a yɛde emu nsɛm no ama dwumadie no so ma biribiara nso ayɛ kama. Yɛbisaa no sɛ team no ɔwɔ sɛ wɔn gye wɔn gye manager no di ɛna ɔse o deɛ ɛne deɛ ɔno no saa na ɔhu sɛ adeɛ no ɛteɛ. Team no ɔse team no gye manager no di because manager wei ɛna last season Ɔde Liverpool team no nso gye EPL no nti ɔsɔ ɔmo gye ne di na ɔmo de support no nso ma no. Um, yes. Um, we are, we are, we are believing in the manager. Um, the team should believe in the manager because they won the, they won the league last season. Um,

Yeah, definitely a big turnaround for us, and I think overall we made it happen for sure. Um, and we stick together as a group, and we have so much more to come this season. It's seven weeks to go, and we can win big titles, and we're going to go for that. The final point. Wei ne nkɔmɔ aberanteɛ ne din Eric Ayavej nso ma de ato dwa a yɛde bi ato dwa wɔ show ne so ma bibia nso ayɛ kama ɛno ane Jeffrey a ɛreba na Kayavej yɛmfa nto dwa

Gua yi ne nguam aberanteɛ a ne din de Gaya Veg, ɔno nso de ato dwa fa goalkeeper a ne din de David Raya ho a yɛde emu nsɛm no ama dwumadie no so ma biribiara nso ayɛ kama. Na merekɔ ayɛ game a ɛbaa so ɛno a, owura no a ne din de Vincent Kompany na ɛbisaa no sɛ, Wohwɛ the way a Bayern bɔ game no eh, saa na ɔsɛ wɔbɔ no? Ɛna ɔse oh, players no wɔ right biara sɛ performance a wɔdaa no adi no wɔbɛtoa so na wɔayɛ no saa.

Gua yi ne nkɔmmɔwura no din de Vincent Kompany nso de ato dwa a yɛde emu nsɛm ato dwa, na Madrid aberanteɛ a yɛfrɛ no Trent Alexander-Arnold nso yɛmfa nto dwa sɛ wɔnya chances no bebree. But ɛkyerɛ deɛ ɛma Madrid lusu yɛ no nyinaa ne sɛ, sɛ yɛbɔ match wie na goalkeeper a ɔno nso bɔ opponent side nso nya man of the match a, ɛkyerɛ sɛ saa goalkeeper no nso abɛsane a agye pressure no nso dɔɔso.

Bɔ yi ne nkɔmmɔ a aberanteɛ a ne din de Trent Alexander-Arnold nso de ato dwa. Na yɛnkɔ Barca ne Atletico Madrid ti ɛyɛ game a ɛno nso ɛreba so no mu. Na manager a ne din de ɛyɛ Hans-Dieter Flick nso yɛmfa nto dwa sɛ game a wɔbɔ no ɛnnɛ no wɔnya supporters no ɔsɛ connection with the supporters nso ba. Ɛba a ɛbɛma team no nso ho ayɛ den yie pa ara.

And and of course for me also tomorrow very important our offense they have to push uh, they push up us and uh, you know we I have the feeling that the connection between bɔ yi ɛne nkɔmɔwura no deɛ to dwa ɔse champions league no bia ɛnso ɛpɛ sɛ ɔbɔ nti ɛbɛma ɛkyena game no ayere yie paa ba deɛ ɛhia baako ɛyɛ supporters no ɔsɛ ɔmo nso ba na ɔmo style of play no ɛno nso ɛtumi ɛkɔ yie Na Yese bisaa no sɛ, Ne Saulo flee no, ɛno ne deɛ kɔ na ɔdi nkaakaeɛ? Ɔse, Ɛno ne adeɛ a wɔn nso bɛfɔkɔɔ so. Deɛ yɛ wɔbɔ wɔn bɔ, ɛno ne adeɛ a wɔhwɛ na wɔabɔ no nnɛ ma biribiara nso ayɛ kama. We have our style in how we want to play football. I think we have to focus on that because when we don't do that, and when we don't press, um, I think it's uh, for for the opponent, it's it's always easy to to uh, to find the right space. to attack the right space. Gua yi ne nkɔmmɔ a Owura no di de Hansi Flick, Barca manager no, ɔno nso de ato dwa a yɛde emu nsɛm no nso ato dwa wɔ show no so ma biribiara nso ayɛ kama. Na ɔse wobɔ atia Atletico Madrid a, Master yɛ a na adeɛ no ɛyɛ den yie paa. Sɛ wo nna bɔ before Ɛm champions league game na ɔsane no aba abɛbɔ biom wɔ abraba sakora winii yɛ ɔse emotions no ɛbɛyɛ bebree wɔ game no mu na mmom no ɔmo nhwɛ anim nhwɛ ɔmo botaeɛ a ɛsi ɔmo ani so no ɛno na ɛndɛ ɔso ɔmo nso anya ma biribiara nso ɛyɛ kama.
But this is you know Atleti is a is a tough team. They have they have the right attitude, they have a lot of intensity, they have fast players, they have fantastic players um, on the pitch. And um, you also saw it on, on Saturday, though they, they rested uh, many players, uh, but they also, the quality was, was very high. and they Coach a ne din ɛde Hans Flick na ɔde saa nsɛm no nsom ato dwa wɔ show ne so ma biribiara nsom ayɛ kama ɛno ne dwafiriw a ɛno nsom ɛreba na Mikel Arteta Ɛnna ebisaa no sɛ, Aberanteɛ no a ne din de Max Dorman, mfata adwuma no, ɛyɛ ɔno nso ɛyɛ ne simple, na ɔne wo no, ɛyɛ a na nneɛma te sɛn? Ɛnna ɔse, O, ɛyɛ a na nneɛma rekɔ yie. Na the way a boy no da nneɛma adi nnansa yi koraa no ama boy no akwanya reba sɛ nkyɛ ɔbɛstarte Champions League games no bi ma biribiara nso ayɛ kama. It's very close because he's doing so many good things but we need to remember as well that he just played 90 minutes uh, three days ago and, um, and we have to make sure that we can use him when he's ready. Yeah. Wei ɛyɛ nkɔm a owura ne din ɛde Mikel Arteta nso ɛde ato dwa a yɛde emu nsɛm no ato dwa na after sɛ nnura Arsenal ekwanya 1-0 awɔ ekyia Sporting CP no Mikel Arteta abɔ ne backroom staff no na afei no ne players no in fact wabɔ wɔn aba so paa ɔsɛ na game no

Na nnoɔma mu ayɛ den no, ɔwɔ sɛ wohwɛ nkorɔfoɔ a ɛbɛn wo ne deɛ wɔyɛ aboa ma nnoɔma nso akɔ yie. Ɛno ne nkɔmmɔ a Owura no nso de ato dwa. Na Owura no se, Worehwɛ aberanteɛ a ne din de Nkiah Vech sɛ ɔfiri Bench bɛnya goal ma Kyesɛ Arsenal winiiɛ no, ɛkyerɛ chemistry a ɛwɔ verse no mu. I think that's a reflection of of the chemistry that there is in the team and um, respecting your role within the day and um, and my decision that is not easy a lot of time to leave certain players um, on the Mikel Arteta na de saa nsɛm no nso ato dwa na Edward Harry Kane ɛna ebisaa no sɛ ɛyɛ ade a two one ɛna mo bɛ winii ɛwɔ Bernabeu nti ɛyɛ one goal different na ɛba ne sɛ next week Mo bɔ alianza arena infact ɛ nkɔmɔ bɛn na ɔde to dwa ɛna ɔse o goal ne deɛ ɔmo lidi two one ɛwɔ game ne mu but one goal no master ɛm ɛnse sɛ bɛtumi aba ntɛm koraa nsɛ ebia Madrid ɛbɛte nti one goal ne deɛ ɛ ɔɔsɛ ɔmo hwɛ no yie na ɛnse sɛ bɛtumi aba ntɛm.

Ntɛm awia yi, yɛde bi ato dwa wɔ Sony so ma biribiara nso ayɛ kama. Ná Atletico Madrid na afei no Barca game a ɛno nso reba so no, mema wo possible line-ups no na yɛnhwɛ the way a nhyehyɛe no nso rekɔ. Aberanteɛ a wɔfrɛ no Juan Garcia, ɔno nso reda Martima, ne din de Barca, Jules Koundé, Bau Cubarsí, Gerard Martin, ɛna afei no Joao Cancelo, afei no aberanteɛ fa no Eric Garcia, Pedri nso adi apue, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, na afei no Robert Lewandowski. Ɛbɛyɛ four two three one, ɛno ne formation a yɛhwɛ anim sɛ Barca no mmerɛ yi wɔn nso ɛbɛbɔ. Woduru Atletico Madrid afam a, goalkeeper fa no Juan Musso, ɔno nso bɛtumi adeɛ, Matteo Regueiri, aberanteɛ fa no David Nko, Aberanteɛ yɛfrɛ no Lee Norman nsa nso na aberanteɛ a yɛfrɛ no Noel Molina ɔno nso bɛtumi abɔ bi. Aberanteɛ a ne din de Admola Lookman, Goke Resurrection, Marcos Llorente, Galiano Simeone, aberanteɛ yɛfrɛ no Julian Alvarez na afei no Antoine Griezmann wɔnom nso bɛtumi astate. Deɛ ɛba ne sɛ ɛyɛ adeɛ a na kyerɛ sɛ four four two formation ɛna Atletico Madrid

Na anim hɔ no, wobenya Dizadue, Ousmane Dembele, na afei no Kvaratskhelia. Wei mu na Esther di adwuma no. Sɛ nneɛma nsesa a, ama team no ayɛ no dɛn? Nso ɛde PSG na ɛyɛ four three three, ɛno ne formation a PSG hwɛ sɛ wɔbɛbɔ. Wodu Liverpool afam a, aberanteɛ a ne din de George Mamadashvili, sɛ ɔno na ɛbɛda mu di a, na Mamadashvili wei, in fact ɛbɛyɛ den. Deɛ ɛba ne sɛ, aberanteɛ a wɔfrɛ no kyɛ sɛ, Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, aberanteɛ fa no ɛyɛ Jeremy Frimpong, Alex Marc Alexter, ɔno nso ɛrebɛbɔ bi, aberanteɛ ne din ɛde Rayan Gravenberch, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salagari ɛna afei ne Hugo Ekitike, ɛbɛyɛ four two three one, ɛno ɛne formation a yɛrehwɛ anim sɛ team a ne din ɛde Liverpool nso bɛstarte na biribiara nso ayɛ kama na ɛndura Arsenal aberanteɛ a Yɛfrɛ no Victor Gyokeres, infact ɔfiri Jose Alvarez Stadium no, Master na kyerɛ sɛ Sporting CP jerseys no deɛ na ɛsen sɛ ɔrekɔ akɔtɔn na bebree nti dai fa no to so kakra na yɛnkɔ yɛn anim ma biribiara nso nyɛ kama. Jam Cosmetics menka nkyerɛ wo sɛ ɔwɔ sɛ ɔwe deɛ nso ɛkasa nti bɔ mmɔden na bɛgye perfume, body perfume no bɔ mmɔden na bɛgye bi na afei no splash ahodoɔ afei deodorant Ɛyɛ spray na wobɛnya bi, roll-on, ebi wɔ hɔ, shower gel, powder nko a wode bɛfa w'anim. Ne nyinaa no wobɛnya bi wɔ Jaham Cosmetics, deɛ gyɛre sɛ ɛyɛ adwuma twenty four seven, Adwoada kɔsi Memeneda. Na yɛwɔ ase Nfosu Old Education kwan no so anaasɛ Obuoma Construction Street no so. Yɛsan bɛn Nana Ali ne fie no yie paa, zero five four four Eight six three five two one anaasɛ zero five five zero two three five eight six six ɔdɔ mpa so ɛyɛ latest foam ɔsɛ bɔ mmɔden na fira sɛ ɛyɛ queen size mattress anaasɛ king size ebia na double size na ɔpɛ anaasɛ pillow bed sheet na ɔpɛ curtains ahodoɔ cylinder anaasɛ carpet ɛna afɛ ne student mattresses ne nyinaa no nsa nso ɛbɛka bi na asenfo so adeɛ Frɔtoa station a bɛhu yɛn nsa nso na Asɛnfraso station. Yɛ bɛn Methodist asɔrtan no yie paa. New Adubia sɛ yɛ ne Ɔben drug store ɛna ɛbɔ nhwɛanim ɛna Asokwa junction main station nso wo bɛhu yɛn 0547 192 799 ɛna 0543 297 334 ɛno ɛyɛ ɔdɔ mpa so nhoma aba adom Ɛbaa surprise ɛna me nkamfo ama wɔn da awia yi ɔse me nka nkyerɛ wo sɛ ɛba na bibiduro a Abapa capsules and Mister mo maa no Numan capsules daabia nduro bɛyɛ bi na sɛ ɛba nduro no nyinaa no mo nsa ɛbɛka bi yɛwɔ ase nfasu yɛne NPP office no ɛna kyɛ sɛ ɛwɔ dan koro wo firi station no de w'ani kyerɛ Wɔmasrachi a wo dura train bridge no a wo nsa benkum so bɔ nsa NPP office no ɔsoro na ase pɛɛ ɛna adom ɛbaa surprise Nsom hyɛ 0242 927 789 anaasɛ 0202 869 636 na Cares Enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ baabi adu no sɛ wobɛsi dan a wura mu na kɔ na kɔtɔ nneɛma na wo nso fa si dan sɛ ɛyɛ paint na wopɛ wo nsa ɛbɛka bi sɛ ɛyɛ home charm security doors brand ne nyinaa ɛne accessories Ebia na ɔpɛ roofing sheet, plywood na ɔpɛ ɛne deɛ aka no nyinaa. Woduru Nakesh Enterprise a, mo nsa bɛka bi. Yɛwɔ Asim Fosu, yɛwɔ Masala Kyere on about. Wotra ketewa bi a, na woabisa obiara sɛ worekɔ Nakesh, obiara nso bɛkyerɛ wo. 0553 779 798 anaasɛ 0203 159 595. Dairo Enterprise, se menka nkyerɛ wo sɛ ɛhɔ no Mmofra ne abaatan nneɛma na wokura kɔtɔɔ hɔ, nhyɛ ɛyɛ baby bed, baby bath, nhyɛ ɛyɛ diapers na afei no wipes, nhyɛ ɛyɛ mother and baby bags, baby feeding essentials, baby wears na wopɛ food flask anaasɛ breast pump, ebia na wopɛ baby walker anaasɛ swings, ebia na baby stand na wopɛ anaasɛ wardrobe, bed sheet anaasɛ blanket, pyjamas wobɛyɛ bi, hyɛ wo night wears, hyɛ wo towels ahodoɔ na afei no sponge ne sponge bags, Yɛ wo ladies pant na afɛ ne vest, men boxers, singlet anaasɛ socks na apɛ ebia na wopɛ student bed sheet anaasɛ tini ahodoɔ no nyinaa a, Dairo Enterprise na ɔsɔ wo kɔ na wokɔgye wo deɛ. Yɛ w'ase Nfosu Main Station, ADB, Abrosan no so pɛɛ na abɛhu yɛn. 0549 682 323 ɛna 0538 428 373 Amuman Capsules. Nsɛm abaa bɛdi nam woyɛ bɛɛma pɛ binom na ɛduru anadwo a ɛnam sɛ ɔbaa no yɛ wo yere nti woatumi ayɛ yere no ma bibia nso ayɛ kama na woyɛ ɔbaa so a na woanom amu man capsules na ama wate nkasɛm no nso atumi akɔ soro na menstrual pains no atu aseɛ de ama wo werɛm ɛwɔ kyɛsɛm adom ɛba mama doris Francis Mencha na Feni Lirucheb a ɛwɔ nyinaa no mo nsɛm bɛka bi wɔ ase mfosua 0242 927 789 ɛna 0202 869 636 City Premium Ventures se menka nkyerɛw sɛ baabi ade no home appliances ɔsɔ ɔnya bi na wɔka paa bɛyi TV bɔ dɛm anyɛ ade a wɔyɛ ɛkɔhwɛ TV wɔ bi dɛm nti sɛ TV na apɛ yɛwɔ asaano Akae, Elgin, Nasco, yɛ wɔ standing fan ɛna afei no iron, fridges ahodoɔ, air conditions ɛne rice cookers ahodoɔ ne nyinaa no duru a wo nsam ɛbɛka bi. Nnoɔma no yɛ papa, ɛboɔ no da fam yie paa. Yɛ wɔ ase Fosudo Mpem kwan so, yɛne Adu book shop ɛna ɛbɔ nhwɛanimu. Bɔ mmɔden na frɛ yɛn 0243 471 465, 0243 471 465 ɛno. Ɛyɛ City Premium Ventures Madam Action a mede wo asi. Ok nti Fanta agyina akonwa na yɛnwura mu wɔ fie ne ɛbaa na afei yɛatena ase ɛrewurawura mu ɛyɛ Champions League ɛnora matches ɛnnɛ two matches ɛtɔ dwa na afei nso no ɛɛ three coaches managers a

yɛbɛhwɛ but me me deɛ na nka mehia German tactician Germany ni oh. Germany anaa Serbia ni okay. yɛ national team de wei anaa yɛ no ne the players yɛ wɔ sisi ano na nka mu sɛ nka nya coaches from these two countries a mm, mo sɛ ɔmo style of play no okay. ɔmo bɔ mm.
nka no bɛboa Ghana paa with yɛ couple anaasɛ current place a yɛwɔ no but let's see na yɛnhwɛ sɛ ɛbɛ peke a nti coaches no so yɛde ɔmo nkɔmmɔbɔ kakra aba okay sɛ nsɛm wɔ fie oh nsɛm wɔ fie nsɛm wɔ fie na sisi a no nipa a Ghana ha sisi a wokɔ X wokɔ Facebook ɔyɛ pɔ prapaa yɛ Prince Owusu

Wɔ Radio Fosu Line Time Sport so na nneɛma nso atumi akɔ yie kama nso. Fa ma wo dear. Nkɔmmɔ a ɔtee sɛ na yɛredi wɔ berɛ a ɛdi kan no yɛ coaches a nnɛ yi ɛyɛ Ghana Football Association. Deɛ yɛreteɛ ne sɛ wɔatumi a short list wɔn a wɔrehwɛ no mu sɛ ɛmu baako na ɛbɛtumi aba na waba bɛcoachi the Black Stars of Ghana na mmom no coaches no nyinaa no Wohwɛ wɔnom nkyiri a, kyerɛ sɛ wɔnom efi ɔman a yɛfrɛ no Portugal. Nti no yɛhwɛ sɛdeɛ ɛno nso ɛho nsɛm no nso bɛtumi akɔ. Na coach a time a ɛyɛ ɔman a yɛfrɛ no Portugal ɛregye wɔn first ever and wɔn one years na papa a yɛfrɛ no Fernando Santos ɔno nso atumi adi a ɛnɛ yi yɛhwɛ no mu sɛ ɔbɛtumi aba abɛcoachi the Black Stars of Ghana. Sɛdeɛ medi nka kan no, wɔagye Euros de ama Portugal Ɛyɛ national team no afei wo wura mu a wakɔɔkyi Portugal, Poland, Greece ɛna afei Azerbaijan wɔ mu ɛne coaches a ɛyɛ Fernando Santos nso atumi akɔɔkyi a yɛne wo nkɔmɔbɔ ɛne nsɛm no nyinaa ɛresom ɛwɔ radio fosu ninety seven point one nkyɛn ɛyɛ Carlos ɛyɛ Queiroz nnɛ mene wo kasa yi ɔno nso seventy three years ɛna wadi nti first one adi seventy one Wei adi 73 na ɔhwɛɛ ɔpɔn a yɛfrɛ no ɛyɛ Carlos Queiroz a nnɛ yi no ɔno nso atumi awura mu ayɛ adwuma no pii. Ɛberɛ bi a atwam Manchester United na ɔyɛ assistant coach wɔ Manchester United under Sir Alex Ferguson ɔno kɔdii dwumasom nso wɔ hɔnom. Afei wobɛwura mu no, ɛyɛ ɔkɔkyi Real Madrid football club no. Nti papa no profile no deɛ, Nyame anim ne bonsam atikɔ, ne mu ɔdu papapapapa. Wakɔkyi Real Madrid, the best ever team apue asase yi soɔ no, ɔno atumi akɔkyi. Afei Egypt national team no nso no, Ba pa a wɔfrɛ no Carlos Queiroz nso atumi akookyi na afei Portugal nnɛyi no ɔno nso atumi ama ne dwam twenty-ten World Cup ɔno na de Portugal man no nso atumi de kɔɔeɛ a yɛne ho nsɛm ne update no nyina ɛde ɛresoma wo nti ɔno yɛ coach number two a yɛne ho nsɛm ahodoɔ no nso ɛrema wɔ show no so na bibibia nso atumi ayɛ kama na pa yɛfrɛ no yɛ Paulo Bento wotumi sɛ among all the three coaches no ɔno na yɛ very very very young fifty six years na ɔno nso adi, ɔno nso yɛ Portuguese, nti wohu sɛ Ghana ha no first ɛyɛ European country a wɔbaa sɛ wɔbɛ colonise yɛ no yɛ Portuguese led by Don Diago de Azambuja, nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ nnɛyi no yɛato yɛn ani de akyerɛ Portugal saa ne adeadeɛ a na ɔhwɛ yɛ fifty six year old ɛyɛ Paulo Bento no a papa no nso atumi awura mu amanage ɛyɛ Portugal national team no twenty fourteen world cup okae na Ghana ɛne Portugal ɛna ɛwɔ group mu wɔ mmra Ghana ahyɛ goal ɛkɔhwɛ yɛ asa wakye header ɔgyina ti that time na papa wei ɛna ɛyɛ head coach ɛnso ɛde ma Portugal man no nti twenty four ɛɛ eh, twenty fourteen world cup no na ɔkɔkyi ɔmo nnɛ ɔno nso ɛtumi ɛwura mu ɔbɛka yɛ a twenty twenty two world cup South Korea nso na ɔno ɔyɛ wɔn head coach. Ghana yɛne wɔn hyiaeɛ bɔɔ wɔn ɛka no mmiɛnsa wɔn team mmienu na saa coach wei na ɛgyina touch line de ma South Korea. Ɔtumi boaeɛ ma wɔn qualify kɔɔ round of sixteen na mmom Ghana deɛ yɛyɛ nhwɛ haa saa group no yɛne ɔman a yɛfrɛ no Uruguay yɛ yɛtumi firi mu nti Portugal ɛne ɛyɛ Korea na ɛkɔ mu ne na papa yɛfrɛ no ɛyɛ Paulo Bento ɔno ne na yɛ head coach nso de ma Ɛyɛ South Korea man no a yɛde ho nsɛm ahodoɔ no nyinaa nso tumi de ba. Ɔsan nso kɔdi dwumaso wɔ United Arab Emirates, UAE, ɛno nso ɔkɔbɔ adwuma nso wɔ hɔnom na biribi biara nso atumi akama nti three coaches wei na nnɛ yɛhwɛ sɛ nkyɛ bia no emu baako deɛ ɔno nso bɛtumi aba na wɔyɛ coach the Black Stars of Ghana yɛde ɔmo ho nsɛm kakra atumi de ato dwa agya mu a ɛburu pɛ mu no Yɛbɛwura mu na afei wɔn achievement ne records ahodoɔ nyinaa the last time wɔn bɛ coach nyinaa yɛde bɛba wɔn ba na wɔn bɛboa a wobɛhu wɔn mmoa nso a wɔn bɛhu yɛde update ahodoɔ no nyinaa nso ɛtumi ade ba na wokɔpiam wɔ Libya wɔn national team head coach Aliou Cisse Rasta man throw one stone Jah Rastafari ɛnɛ yi the latest update ne intelligence sɛ papa no nso atumi a resign from ɛyɛ ne position as head coach ɛde ma Libya. Mobɛkae Senegal wɔn first Africa Cup of Nation wɔn kɔ gyee no, na Aliou Cisse na etumi ɛboa wɔn wɔn gyee yɛ a ɛnɛ yɛde ho nsɛm ahodoɔ no nyinaa ɛbɔ officially ɔne Libya wɔn nso awadeɛ no atumi aba n'awieɛ a yɛde ho nkɔmɔbɔ ɛsomɔ ɛwɔ show no so bibi biara nso atumi ɛkama na yɛnwura mu wɔ Ghana Premier League na yɛntumi ndi nkɔmɔ kakra n sɛ nnɛ no eh, month biara no yɛbɔ players no bi aba so ate aseɛ ho sɛ yɛbɔ match day no wie a Player a wo performance bɛkɔ anim no ɛndeɛ wokɔ soro ba fam wobɛnya ɛyɛ electric iron nkan tete no na yɛn nananom yɛn maamenom sɛ yɛfrɛ no pressing iron wobɛnya bi na afei no woanya rice cooker na kyerɛ sɛ ɛmo nso woatumi adi bi anoa na yɛwie a match no nyina no wɔtumi awura mu na afei no wɔatumi ayi ɛyɛ players anaasɛ mmeranteɛ a wɔn mmɔdenbɔ nso atumi asɔ ani na wowura mu goalkeeper of the month ɛwɔ ɛyɛ match ɛyɛ bosom no mu a sei na da no nso ɛsi fa kɔeɛ. Aberante yɛfrɛ no Gidos Asseco, ɔno yɛ goalkeeper de ma Dreams FC. Na aberanteɛ no sei na ɔno ne start no teɛ, four matches na ɔtumi bɔeɛ na ɔkiipuu ɛyɛ three clean sheet Afei goals a ɔconsidered no yɛ one, three wins na ɔde de bɔɔ Boko Drips nso etumi nyaeɛ na afei draw no ɛno nso etumi kɔyɛɛ baako. Nkukuo deɛ ɔno nso antumi andi bi a yɛde ho nsɛm ahodoɔ no nyinaa nso etumi de ba. Na aberanteɛ yɛfrɛ no Dubi Tayi Kasi, edin no yɛ dɛ brutal. Dubi Tayi ka se ɔno yɛ goalkeeper de ma Baseke Holy Stars. Four matches na aberanteɛ no daeɛ as goalkeeper de ma Baseke Holy Stars. Wuram a four clean sheet na ɔno nso tumi nyaeɛ. Goals no, wankɔnsidi baako mpo. Wins no kɔyɛɛ mmienu na afei draws ɛno nso kɔyɛɛ mmienu. Nkukuo deɛ, aberanteɛ a yɛfrɛ no yɛ Dubi Tayi Kasi Ɔno nso antumi annya bi a yɛde ho nsɛm ahodoɔ no nyinaa nso atumi de ma. Afei Daniel ɛyɛ Afadju, ɔno yɛ goalkeeper de ma ɛyɛ Kariela United. Ɔno nso atumi awuram three matches no ɔbɔɔyɛ, three clean sheet na aberanteɛ no atumi nyaeɛ. Ɔwiee two matches na afei draws no ɛno nso ɛkɔyɛɛ paako, ɛnyɛ adeɛ a nkukuo ɔno nso atumi anya bi a yɛrehwɛ no afei yɛatumi ato wɔn nso ntonto. Na afei no goalkeeper of the month no Yɛtumi de saa abasobɔdeɛ no atumi de ama wɔn mu a yɛde update no nso ɛti yɛde ba na NASCO coach of the month no adeɛ no nso sei ɛna ɛteɛ nnɛ coach yɛfrɛ no Wolfer Dormon ɔno ɛyɛ head coach ɛde ma Dreams FC yɛtumi abɔ ne din mpanimfoɔ ɛhwɛ so bɛtumi agye saa abasobɔdeɛ no four matches ɛna ɔtumi ɛbɔɔyɛ anaasɛ ɔguide Dreams FC team no ɔmutumi bɔɔyɛ three wins Ɔdi nkukuo no baako nso anaasɛ ɔbɔ draw baako ɛnyɛ adeɛ a ɔno nso ɛtumi ɛdi nkukuo bia ɛwɔ hɔ nom. Goals concede no ɛyɛ mmaako baako pɛ na ɔconcede na afei ɔhyɛ goals no mmaako mmaako nsia as head coach ɛde ma ɛyɛ Dreams FC boobo kuo no nti ɔno nso ne deɛ no no. Afei Johnson Smith papa wei ɔbɔ adwuma brutaa. Basake Holy Stars ɔno na ɛyɛ wɔn head coach. Four matches na ɔbɔeɛ, two wins, two draws, nkukuo deɛ wanya bi. Ɔhyɛ two goals, wankɔnsidi goal biara. Nti ɔno nso ne deɛ kakra a, wɔn nso yɛbɛhwɛ na afei yɛayi ɛyɛ barima ɔwɔ mu na afei no yɛatumi abɔ n'aba so a yɛde ho nsɛm ahodoɔ no nya ɛresom wɔ Radio Fosu ninety seven point one. Yɛgu so de nsɛm ahodoɔ no pii. nso atumi de ba na nnɛ yi no wɔn sɛ yɛdi nkan de ɛyɛ coach of the month deɛ no atumi de aba afei goalkeeper of the month ɛno nso atumi aba yɛnkɔ players no the outfield players wɔn nso players a mako mako mmiɛnsa yɛ shortlist wɔn a ɛyɛ nasco player of the month ɛyɛ march no yɛde ho nsɛm ahodoɔ no nyɛ ɛde ɛma wɔn aberanteɛ a yɛfrɛ no ɛyɛ uh, sisto fia Akwete ɔno yɛ player ɛde ma Vision FC, four matches na ɔbɔɔyɛ, ɔhyɛɛ two goals, wanyɛ assist na afei MVPs no na kyerɛ sɛ most ɛyɛ valuable player no ɔno nso ɛtumi agye baako ɛwɔ hɔ nom, nti ɔno nso ne deɛ no no. Aberanteɛ yɛfrɛ no Claude Borte Schutten. Edin no yɛ dawuru daa. Nnɛ yi ɔrebɔ three matches. Afei goals no ɔbɔ ntena no mako mako mmiɛnsa ɛna afei no ɛyɛ assist deɛ wanyɛ bi. Man of the match awards no nso ɔtumi gye baako nso ɛwɔ hɔnom. Afei ɔno nso esi akan de ma Young Apostles wuram ɛwɔ Bekyem United da. Aberanteɛ yɛfrɛ no Samuel Okai ɔno nso ɛbɔ four matches ɛbɔ one goal anya two MVPs. Nti players mako mako mmiɛnsa wei ne ɛbɛyi mu baako na afei no ɛyɛ nasco man of the match award no yɛde ho nsɛm anaasɛ ɔno nso atumi anya a yɛde update no ɛsom ɛwɔ show no so na biribi bia ɛnso atumi ayɛ kama na yɛnkɔ uncle george afiri akakye na yɛndi nkɔmmɔ kakra ɛmfa mfiri wɔ uncle george akyire mu a onsɛ kurt ɛbae no kurt ɛdi nkɔmmɔ bi sɛ nnɛyi no ɔno ɔntumi ɛne ɛyɛ n'atamfo anyɛ ma ɛdu bɛ Bibles no, na yɛ friends and enemies na ɔne wɔn yɛ adwuma. Nanso sesei deɛ, ɔno bɛtumi aka sɛ, Kurt, ayi enemies no nyinaa afiri hɔ, nti aka friends. Friends no nso na adeɛ yi akɔ akɔyɛ tare yi. Yɛntie Uncle George nkɔmmɔbɔ a ɔde too dwa.
and his enemies gradually the enemies has been eliminated obiara afiri mu aka friends nko ara so the friends will begin to also Sɛ yɛbɔ league no wie a, mmiɛnsa bɛkɔ. Nnyae gyina. Maka no wɔ platforms bebree so sɛ. Ɛnnɛ we are living in a technological world sɛ ɛnnɛ ɛnnɛ ɛnnɛ ɛnnɛ ɛnnɛ ɛfiri no pɛ sɛ sɛ ɔnyɛ complicit in what is going on a na ɔpɛ sɛ ɔhu deɛ ɛkɔ so a ɔncall for the phone records of the referees committee chairperson na ɔnhwɛ club owners ɛfrɛ no da biara ma me ref ma me referee wei fa wei mbrɛ me yɛ me sei it's there it is just because The NSA itself is complicit in what is happening. Maka no several times, football no nyɛ sɛ yɛyɛ o na obiara se wa wa jump in the bag wagon na wo so woyɛ bie kɛkɛ, dabi. Just nnɛ ne nansa yi ara.
Nti Uncle George ɛno no ɔkyerɛ mu a adeɛ no deɛ asi ano akɔda ne friends na ɛnkɔ yie o. Nti ɛno nso ne nkɔmmɔbɔ kakra a watumi ɛde ato dwa yɛde wo nsɛm ahodoɔ no ɛma wo. Na yɛnkɔ ɛyɛ caf president Doctor Patrick Motsepe ho nsɛm no ɛbɛka kyerɛ wo sɛ wakɔ piem ɛwɔ ɔman a yɛfrɛ no Senegal Dakar. Me ne wo kasa yi ɛyɛ Presdo attache down. A Ene no, ɔno nso ɛkɔɔ do. Ɛyɛ Senegal, wɔn federation president nso tumi wɔ ɔka mu ne yea a wɔde ho nkɔmmɔ bɔ anaasɛ wɔn nso gu so didi nkɔmmɔ. Ɛyɛ Mister Abdoulaye Ene yi no, ɔno nso ne Doctor Patrice Motsepe nso ahyia a nkɔmmɔbɔ ahodoɔ nso ɛkɔ so. Wɔrehwɛ na afei yie nso atumi ato yea. Yɛde ho nsɛm ahodoɔ no nyinaa nso atumi de reba na biribi a ɛka ho a nti yɛhwɛ ɛyɛ the outcome of the meetings no. Sɛdeɛ adeɛ no nso bɛsi fa kɔ na biribiara ayɛ kama nso, Ghana Premier League no aka five matches. Na five matches no, wohu sɛ yɛwɔ clubs mmaako mmaako nnan a as it stands now, obiara bɛtumi agye Ghana Premier League no. Na nnɛ yi no, yɛde obiara matches a aka nso de brɛ wo. Nti nnɛ no, wohwɛ na sɛ wo team bɛtumi agye a, na woayɛ calculation no na biribiara ayɛ kama. Me ne wo kasa yi, baabi a ne Gold Stars na ɛleadi Ghana Premier League no fifty one points. Ne matches a aka nie, ɔne Aduana Stars bɛbɔ wɔ away, ɔne Samatex bɛbɔ wɔ home, ɔne Medeama nso bɛbɔ wɔ away, Hɔhɔ United ɛno yɛ home but saa game no deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛno nso bɛba so. Dreams FC ɔne no bɛbɔ away na afei Eleven Wonders nso ɔne no bɛbɔ wɔ home. Aduana Stars, Samatex, Medeama, Hɔhɔ United, Dreams FC, Eleven Wonders wei mu ɛne ɛyɛ games a baabi ne gold stars ɛbɛbɔ na afei ghana premier league no wɔn ɛde aba awieɛ second position no ɛyɛ medium a ɔno nso yɛ fifty point nti between first and second no ɛyɛ just a point na medium matches a aka wɔn nso ɛbɛbɔ ghana premier league no sɛ ɛna ɛteɛ. Wɔbɛbɔ Asante Kɔrɔkɔ, ɛno bɛyɛ home game. Wɔn ne Berekum, ɛyɛ Chelsea ɛbɛbɔ, ɛno bɛyɛ away game. Wɔn ne Gold Stars ɛbɛbɔ, ɛno nso bɛyɛ home game. Afei Basake Holy Stars, ɛno bɛyɛ away game. Heart of Lions, ɛno nso bɛyɛ home game na afei Heart of Folk, ɛno nso bɛyɛ away. Asante Kɔrɔkɔ, Bekyem, eh, Berekum, Chelsea, Gold Stars, Basake Holy Stars, Heart of Lions, Heart of Folk, Ɛno ne matches a Medeama nso ɛbɔɔ Ghana Premier League no ansa na dwumadie no nyinaa nso aba n'awieɛ. Third position yɛ Hearts of Oak, ɔno wɔ ɛyɛ forty six points. Na Hearts of Oak bɛbɔ Vision, wɔn ne Kayla United ɛbɔ, ɛno ɛbɛyɛ home, Vision deɛ no ɛyɛ away. Wɔn ne Nations ɛbɛbɔ ɛwɔ away, Aduana Stars ɛno bɛyɛ home, Samatex ɛno bɛyɛ away, ɛna afei Medeama nso yɛ home. Nti Hearts of Oak deɛ no ɛyɛ Vision Karela United, Nations FC, Aduana Stars, Samatex na afei ɛyɛ Media ma wɔnom na ebi nso bɛtumi ahyia na wɔnom asi akan. Kumasi Asante Kɔtɔkɔ tɔ so mmaako mmaako ɛyɛ nnan, forty three points na Kɔtɔkɔ Boboko no ɛwɔ na wɔn remaining matches no sei na ɛteɛ, Kɔtɔkɔ ɛne Media ma ɛbɛbɔ Kɔrɔkɔ ne Hɔhɔ United, Kɔrɔ ɛn Kɔtɔkɔ ne Medeama no yɛ away, wɔn ne Hɔhɔ no yɛ home, saa game no nso no ɛyɛ dɛ a ɛmma so. Dreams FC nso ne Kɔrɔkɔ bɛbɔ wɔ away, afei Kɔrɔkɔ ne Eleven Wonders ɛno yɛ home, Kɔrɔkɔ ne Pekyem United no bɛyɛ away game na afei last game no ɛbɛyɛ Kɔrɔkɔ